Нэһилиэк дьаһалтатын иһинэн анал хамыыһыйа тэриллэн сэрэтии тэрээһин үлэтэ саҕаламмыт. Тыа хаһайыстыбатын министиэристибэтиттэн Виталий Никитин кэлэн баар балаһыанньаны быһааран туран, хаһайыстыбалаах ыаллары кытта көрсөн кэпсэттэ. Улуус дьаһалтата биһиэхэ саҥа водовозка биэрдэ. Онтукпут емкаһыгар бэлэмниэхпит, онно биир баһаарынай емкостаахпыт ол онно иһэр ууну бэлэмниэхпит. Сыл аайы икки үс тыһыынчаны бу именно паабадакка диэн көрөбүт. Онтубу барыта ГСМ буолар. Сайыннарын суолбут суох буолар, ол ГСМ-мыт эмиэ онно тиэрдэ сатыыбыт. Муҥутуур таһымнаах былырыыҥҥы халааҥҥа өрүс харан бу аччыгый күөрүнэн киллэрэн мууһун өрө көтөҕөн субу тоҕо солуох курдук ыксаппыт. Харан турар мууһу эстэрин эрэ күчүмэҕиттэн төлөрүппүттэр. Ол да үрдүнэн сүрүбэ тиэргэни ылан уон сэттэ дьиэ олоччу ууга барбыт. Тэйэр хайа тэллэҕэр өрүс өҕүллэр сирэ, онон халаан кэмигэр өрүү манна харыы тахсар. Быйылгы халааҥҥа оннук моһуок үөскээбэтин диэн эрдэттэн өрүс хаарын астаран, хараарды үлэтин саҕалаатылар. Мындаҕайы олохтооҕо Данил Павлов үлэлээбитэ иккис күнэ. Мырылаттан саҕалаан түөрт километр усталаах иккис убурҕаны астарыахтаах. Онтон кумах, чох, гравий ыһыахтара. Уута холобура дэлэ игин буллагана мууспут чараас боллаана дигинан туһалыктаах. Былырыыҥҥы үллэрэ-аһыллааҥҥы кэтээн көрүүлэринэн биһиги оҥорбут сирдэрбит ааһаллар. Ол гынан мы үөһэттэн кэлэн ити кэлимсэ муустар кэлэн бу холобура бу мырыла киэнэ токуруйутан аһа улахан. Инниэнэ манна харан хаалар. Ириэриини кытта суола ииһэ мөлтөөбүт даайа аммата халаан кэмигэр сырыыта суох хаалар кутталлаах. Онон аҕанан үөлүнэн убаҕа соттугунан хааччыныыга билиҥҥиттэн болҕомто ууруллар. Итиэннэ сибээс соҕотох оператора күүһүрдүллэригэр кэпсэтии барар. Уһаама кризискэ момеҥҥа бу мууспут таххан уу кэлэн киирэ турар бириэмэтэ сибээһэ да уота хаалбыппыт. Өйүн холобура билигин ити туохтары эптээхтик дьаһанаммыт, ол оператор салалтатын кытта туруорсаммыт, ону үлэлэһэммит, билигин сөптөөх үчүгэй сибээһи олохтуохпут наада диэн хайыыбыт. Түүн буоллун, күнүс буоллун бу паавалар бириэмэбитэ уу кэлэн ааһыытыгар биһи барытыгар сүүс бырыһан бэлэмнээх олордохпут ырытабыллар. Улахан ууну кытта үйэ аас тухары ыаллаһан ыксалаһан олорор дьон үгэс быһыытынан киэҥ холку көҕүстээх. Ол да майгытынан ыһа-тоҕо аймаммат, ол эрэн эрдэттэн бэлэмнээх буоларын ордорор. Жанна Бурмистрова, Прасковья Татаринова, Василин Накентьев, Саха телевидениете, Таатта.